Här Clement, Dir hutt d'Wuert. Merci, Här President. Wéi de Coronavirus zu Lëtzebuerg ukoum ass, ass alles op eemol ganz séier gaangen. Den Etat de crise ass bei eis zu Lëtzebuerg am Mäerz ausgeruff ginn. Mir kënnen haut frou sinn, net de schwedesche Wee gaangen ze sinn. Alles hätt kënnen anescht goen. Mir hätte kee Confinement gemaach, kee Lockdown, keng Maske verdeelt, keng Distanciation sociale praktizéiert. Mir hätten dee lästege Virus einfach ignoréiert an esou weidergemaach wéi soss, ouni Rücksicht op Verloschter. Eis Klinicke wieren no kierzter Zäit iwwerlaf gewiescht, dee Stäerksten hätt iwwerlieft, dee Schwächsten net. D'Commercë wieren all opbliwwen, d'Leit hätte sech een nom aneren ugestach, dat zu engem Zäitpunkt, wou nach manner iwwer de Virus gewosst war wéi haut. Jo, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech si mer sécher, de Lockdown an en Etat de crise waren déi richteg Äntwerten op eng Kris, déi eis äiskal erwëscht huet. Ech sinn houfreg, datt ech an engem Land liewe mat enger politescher Kultur, déi dorop baséiert, dat ze maachen, wat d'Biergerinnen a Bierger schützt. D'Awunner vun eisem klenge Land woussten a schwéieren Zäiten ëmmer zesummen ze halen. Solidaritéit a Krisenzäiten ass eppes, wat eist Land auszeechent. De Coronavirus ass zu Lëtzebuerg net instrumentaliséiert ginn, an zwar vu kenger Partei, fir dorauser politescht Kapital ze schloen. Bei enger Gefor wéi där vum Covid 19 sollte mer als Chamber, als Parteien als Mënschen zesummestoen. Ech mengen, dat ass eis gelongen. An dat war wichteg, fir och de sozialen a politesche Fridden an eisem Land wärend der Kris oprechtzerhalen an de Leit dobaussen ze weisen, Mir schaffen als Politik zesumme fir d'Gesondheet vun all Eenzelnem. Quitte datt och all Eenzelne wärend der Kris huet missen a weiderhin nach wäert mussen Sacrificë maachen. Dësen Etat de crise ass also rezent op en Enn komm, ma mir hu mat méi oder manner gudde Gesetzestexter nogebessert a verschidde Mesuren iwwer den Etat de crise eraus verlängert. Aktuell denke mer doriwwer no, weider Mesuren anzeféieren, fir d'Ausbreedung vum Virus a Moossen ze halen an eng zweet Well ze verhënneren. Mir Piraten sinn der Meenung, datt mer weiderhi sollten op dat Wesentlecht konzentréieren, déi Schwaach schützen an d'Allgemengheet dozou opruffen, d'Consignen an d'Reegelen ze respektéieren, amplaz a Polemik ze verfalen a vun de reelle Problemer ofzelenken. Natierlech duerfe mer net riskéieren, laangfristeg Aschränkunge vum ëffentleche Liewen an de perséinleche Rechter einfach esou z'akzeptéieren. an domat déi laang erkämpfte Fräiheetsrechter muttwëlleg um Altor vun enger sougenanntener Sécherheet ze offeren. Mir sollten och dat un d'Biergerinnen a Bierger weider kommunizéieren, All déi Reegele si just sou laang do, bis mer en Impfstoff hunn, bis dee ganzen Zauber endlech eriwwer ass, keen Dag méi laang. Well och ech perséinlech sinn net frou, datt mer perséinlech Grondrechter musse beschnëppele goen. Fir mech als Pirat ass dat esouguer en Albdram. Ech wëll an deem Kontext dann awer och nach zu engem Thema ze schwätze kommen, dat eis Pirate während an nom Deconfinement um Häerz geleeën huet an um Häerz läit. Tracing App. Mir Piraten haten eis jo am Abrëll an och gëschter hei an der Chamber dofir agesat, datt de Staat aus de bekannte Grënn keng obligatoresch Tracing Appe sollt aféieren. Eis deemoleg Motioun gouf, an ech soen dat och mat Freed, am Mee an der Plenière hei ugeholl. Och de Premier ass mat op dee Wee gaangen a gesäit, an dat huet e gëschter nach eng Kéier confirméiert, aktuell kee Besoin a kee Méiwäert vun enger Tracing-App. Loosst eis also déi Diskussioun begruewen. Loosst eis no vir kucken, wéi mer den analogen Tracing besser, méi performant kënnen ausbauen an esou effikass de Leit hëllefen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wa mer iwwer Europa schwätzen, da schwätze mer meeschtens vun der libre circulation des personnes, des biens et des services. Ma d'libre Circulation ass an der mondialiséierter Welt eppes, wat mer iwwerall erëmfannen. Libre Circulation heescht och libre Circulation vun Iddien. Vu Wäerter, ma eebe leider och vu Viren. Sech virzestellen, zeréckzegoen an ee System, wou mer eis op eis selwer zeréckzéien an eis zu Lëtzebuerg hannert eise Festungsmauere verstoppen, amplaz se houfreg den Touristen aus der ganzer Welt ze weisen, ass definitiv eriwwer. D'Spezifitéit vun der Coronakris ass och, datt se weltwäit besteet. A weltwäit gëtt op verschidde Manéiere mat der Pandemie ëmgaangen. Wéi selbstverständlech goufen an Zäite vum Confinement dann och d'Grenzen uechter d'Groussregioun zougemaach. De belsche Resident konnt net méi op Lëtzebuerg, de lëtzebuergeschen net méi a Frankräich oder Däitschland an insgesamt wor d'Situatioun, wien eriwwer däerf a wien net, bis zum Schluss zimmlech chaotesch. Eenzel Länner hu probéiert mat nationale Mesuren, op e globale Problem ze reagéieren. Mir Pirate bedaueren dës Aktioune weiderhin zu déifst, well an eisen Aen et net däerf sinn, datt d'Biergerinnen an d'Bierger an der Groussregioun vun engem Dag op deen aneren auseneegerass ginn. Dës Aktioune foussen net um europäesche Geescht vu Solidaritéit, mee op Egoismus an nationalistesche Reflexer. Och wann ee wäit dovun ewech ass, perfekt ze sinn, gleewe mir Piraten un de gemeinsamen europäesche Projet. A wann et Lëtzebuerg gutt geet, da soll et och der Groussregioun gutt goen. Eiser Meenung no muss d'Kooperatioun mat den Nopeschregioune elo eréischt esou richteg verdéift ginn. Mir brauche méi gemeinsam Projete mat eisen Noperen. fir esou d'Regioun auszebauen an e resiliente Lëtzebuerger Modell ze schafen, een deen net an Natiounen denkt, mee transnational, een deen an deene Regiounen denkt, wou eis Aarbechtskraaft hierkënnt, wou déi Leit, déi all Dag mat eis, mat de Residenten zesumme Lëtzebuerg bauen, dra concernéiert sinn. D'Solidaritéit, déi de Premier während dem Confinement scho bal mantrahaft vun eisen Nopere verlaangt huet, fir ebe grad déi Leit nach iwwert d'Grenzen ze loossen, däerf keng Einbahnstrooss sinn. Et muss och e Retour ginn, an dat muss iwwert d'Chrëschtdagsbeliichtung, an den Nopeschgemengen erausgoen. Et war fir vill jonk Leit déi éischte Kéier an hirem Liewen, datt se virun Zounegrenze stoungen. Ech gehéieren zu der Post-Schengen-Generatioun, enger Generatioun vu Leit, déi ni, Erlieft hunn, op enger Grenz ze waarden, den Auto op d'Kopp gedréint ze kréien, de Pass mussen derbäi ze hunn, just fir op déi aner Säit vun der Musel oder Sauer ze goen. Ech gehéieren zu där Generatioun, déi vun de Schmugglerpied am Weste vum Land just aus den Erzielunge vu menger Urgroussbom kennt. déi gesot huet, datt se alt emol heiansdo kuerz nom Krich do deen een oder anere Poulet iwwer d'Grenz geschmuggelt hätt. Och Pouleten, Madamm Beissel, net jiddweree konnt sech e Schwäin leeschten deemools. Mee et ass eng Generatioun, déi elo bemol duerch eng Pandemie, virun engem Schlagbam stung, virun enger Grenz, déi zou war, virun enger Grenz, wou Douaniere stungen, deelweis schwéier bewaffnet Bundespolizisten op der däitscher Grenz, an 't huet ee sech gefillt wéi e Kriminellen. 't huet een den europäesche Gedanken iergendwéi zu Graf gedroen. An et däerf net méi virkommen, datt mer d'europäesch Fändele mussen op Hallefmast setzen, well d'Grenzen zougemaach ginn. Här President, d'Folge vum Confinement a vum Virus am Allgemenge sinn net ëmmer um wirtschaftleche Plang, op deen ech am Verlaf vu menger Ried nach wäert agoen, grav. Och op soziopsychologeschem Niveau musse mer mat enger ganzer Rei schwéiere Konsequenze rechnen. Datt de Confinement bei ville Leit Spueren hannerlooss huet, ass net ze iwwersinn. Vill Mënsche sinn onsécher virun d'Dier ze goen, liesen Noriichten an der Endlosschläif, fille sech eleng gelooss a verluer. Vun de vulnerabele Leit guer net ze schwätzen, déi an enger konstanter Angscht liewen, dem Virus enges Daags zum Affer ze falen. Mir mussen eis Matbiergerinnen a Matbierger och op psychologeschem Niveau ënnerstëtzen. Mir musse géint nach ëmmer bestoend Stereotyppen a Klischeeë virgoen, déi besoen, datt ee verréckt ass, wann ee sech psychologesch Hëllef sicht. Mir mussen aktiv dofir antrieden, datt jiddereen, deen Hëllef op deem Niveau brauch, se och kritt, ouni sech marginaliséiert oder stigmatiséiert ze fillen, ouni datt et sech um Ëmfang vu sengem Portmonni moosst, ob en sech dat leeschte kann oder net. Mir Mënsche si grad derbäi ze léieren, mam Virus ze liewen. Mir Pirate sinn der Meenung, datt all Mënsch een Halt brauch. Mir mussen dofir suergen, datt eis keng Leit en cours de route verluer ginn, datt mer hinne psychologesch Assistenz bidden, datt mer hinnen Hoffnung maachen, datt mer iergendwann erëm zu engem normalen Zesummeliewe wäerten zeréckfannen. Wann ech vu psychologescher Hëllef schwätzen, dann ass et grad an der Sortie vu sou enger Kris dramatesch, datt eng Stonn beim Psycholog 100 oder méi Euro kascht an net rembourséiert ka ginn. Dat ass de richtege Skandal! Wa mer herno nach iwwert Sue schwätzen, da musse mer de Leit hëllefen. Da musse mer deenen hëllefen, déi am stäerkste getraff sinn an déi, wou d'Problemer vläicht net visibel sinn, well Psychosen, psychologesch Problemer si genau esou eng Krankheet wéi e siichtbaren Handicap oder eng siichtbar Krankheet. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, och d'Situatioun vun deenen eelere Leit huet mat der Corona-Kris schnell geännert. Vill eeler Persoune sinn a betreite Strukturen, a Pflege oder Altersheemer. Anerer si Wittmann oder Wittfra a sëtzen eleng doheem. Alleguerten hoffe se, datt se gesond duerch dës Kris kommen. An dann kënnt d'Mesure vu 50 Euro Bong fir an den Hotel ze goen, fir Vakanz doheem ze maachen. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, déi Leit, déi am Altersheem oder an engem Fleegeheem sëtzen, déi maache keng Vakanz doheem. Déi hunn ee ganz anere Problem, nämlech deen, datt se op eemol sech hu missten eng Tablett kafen, fir mat hire Léifsten a Kontakt ze bleiwen, Déi hunn de Problem, datt vun haut op muer hir Famill net méi huet däerften d'Wäsch maache kommen an se elo eng zousätzlech Dépense an hirem Alters oder Pflegeheem derbäi kruten. Hei wär et dach sënnvoll gewiescht, de 50 Euro Bong fir dës Persounen net fir an der Hotellerie ze maachen, Mee fir hinnen ze hëllefen, entweder en Tablet ze kafen, en Handy ze kafen oder, soyons fous, d'Wäsch ze maachen, fir déi Käschten ze reduzéieren, déi hinnen duerch de Lockdown entstane sinn. Wat ech mech froen ass, Wéi brénge mir et an Zukunft fäerdeg, Jonk an Al méi no beieneen ze bréngen? Wéi kënne mer d'Kommunikatioun an de Versteesdemech tëscht de Generatioune stäerken, fir datt mer eis als Gesellschaft zesummen un engem Strang zéien? Mir wäerten, wa mer dëst wëllen erreechen, net ronderëm eng Opwäertung vum Benevolat kommen. Wéi kënne mer de sozialen Tissu, deen hei zu Lëtzebuerg laang Zäit op engem performante Réseau u benevollen Associatioune gefousst huet, an Zukunft nach méi staark opbauen an déi eeler Leit mat de Jonken zesummebréngen? D'Situatioun vun den eelere Leit an der Coronakris weist eis, wéi séier et ka goen, datt déi eeler Generatioun vun haut op muer vun där jonker ofgeschnidden ass, datt mer erëm an Altersgruppen denken. Ech wëll net an enger Gesellschaft liewen, wou mer den drëtten Alter op d'Ofstellgleis setzen, well se fir eis eng Laascht ginn. Ech wënsche mer, datt d'Generatiounen erëm vunenee léiere kënnen. Mir sollten dës Kris och als Geleegenheet notzen, den Generation Gap ze iwwerwannen. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, wann een dann nach eng grouss Léier aus der Covid 19 Pandemie zéien däerf, dann ass et déi, dass d'Mënschheet besser ass wéi dat, wat vill vun hir denken. Während vill eeler a vulnerabel Mënschen an hire Wunnengen agespaart waren, hunn dausende Leit hir Zäit investéiert, fir aneren ze hëllefen. De Benevolat hat während der Kris Héichkonjunktur a krut eng héich Unerkennung während dem Confinement. Et gëtt dofir Zäit, dass d'Benevolatsaktivitéiten endlech dee Stellewäert kréien, deen se verdéngen. An hei kann d'Politik eng Panoplie u Mesuren huelen an déployéieren. iwwer Steierkreditter, d'Urechne vum Benevolat an der Pensiounscarrière oder duerch d'Aféierung vu spezielle Congéë fir Fräiwëlleger. Mir als Législateur hunn hei d'Méiglechkeet, a sollten se och notzen, fir de Benevolat an eiser Gesellschaft ze stäerken. An dofir, Här President, iwwerreechen ech Iech eng Motioun, an där mer froe fir e Screening vun de bestoende Congéen am Kader vum Benevolat ze maachen, Ze evaluéieren, ënnert wéi enger Form een dës Congéë kéint regroupéieren a méi breet accessibel ze maachen. An der Chamber eebe grad e Rapport vum Screening a vun dëser Evaluatioun z'iwwerreechen. Merci. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, mam Eroffuere vun eiser Wiertschaft huet sech an der Gesellschaft e Paradigmewiessel a Plaz gesat. Elo, an der Zäit vu Corona, gi vill Beruffer méi geschat. Vill Beruffsbiller, déi virun dëser sanitärer Kris keng oder wéineg Bedeitung vun eiser Gesellschaft zougeschriwwe kruten, ginn elo als Helden applaudéiert. Wärend vill Mënschen doheem hu misste bleiwen, sinn dës Mënsche pflichtbewosst all Dag op d'Aarbecht gaangen an hunn hiren Déngscht fir eis alleguerte geleescht. Dëst waren natierlech an éischter Linn dat medezinescht Personal, ma och d'Personal am Handel, d'Botzpersonal, d'Buschaufferen, d'Camionsfueren, d'Lokführer an, an, an. Mir hunn hinnen heibanne méi wéi eng Kéier op der Plaz Merci fir hir Leeschtungen gesot. Ech wéilt mech deem och haut nach eng Kéier uschléissen an hinnen eise Respekt ausdrécke fir dat, wat se geleescht hunn, fir de System, deen ouni si net fonctionnéiert, um Rullen ze halen. Dës Beruffer waren a sinn elo nach systemrelevant. Wéi schonns gesot, geet net duer, 100 mol Merci ze soen an alles beim Alen ze beloossen. Mir Piraten hu méi wéi ee mol ënnerstrach, datt den Effort vun de Leit och monetär misst unerkannt ginn, sief et duerch eng Primm oder nach besser duerch d'Opwäertung vu systemrelevante Beruffer, eventuell duerch Steiervirdeeler, Steierkreditter oder optimalerweis och nach Gehaltsopbesserungen. Natierlech kënne mer soen, mir hunn d'Kris solidaresch gemeeschtert, mä mir mussen elo d'Weechen fir d'Zukunft stellen. Wat sinn eis déi essentiell Beruffer wäert? Wëlle mer de Botzsecteur an Zukunft genee sou weider schufte loossen? Brénge mer den Infirmieren an Infirmièren an Zukunft endlech dee Respekt entgéint, deen hinnen zousteet? Ech wënsche mer et, Här President, ech wëll, datt mer och iwwert d'Konditiounen an enger ganzer Rëtsch Secteure schwätzen an et dann net nëmme bei Wierder beloossen, mee och konkret eppes maachen. Wa mer eng fair a modern Gesellschaft wëllen, musse mer systemrelevant Beruffer net nëmme mat schéinen Dankesrieden, mee mat klore Mesurë stäerken. An ech denken do, datt d'Chamber hei awer zesumme mat der Regierung hir Responsabilitéit muss huelen. Wien sech virun der Covid 19 Pandemie als Elterendeel nach wéi an engem Hamsterrad gefillt huet, deen hat elo wärend dem Confinement méi wéi genuch Zäit fir mat senge Léifsten zesummen ze sinn, wa säi Beruff dann iwwer Teletravail gemaach konnt ginn oder wann ee Congé pour raisons familiales hat. Sécherlech war dës Zäit net ëmmer einfach, well et krut nëmmen een Elterendeel de Congé pour raisons familiales. Des Weidere war d'Regierung an hiren Aussoen net ëmmer kloer, sou datt vill Elteren oft an ëmmer erëm an der Onkloerheet waren, wat se dann elo dierften a wat net a wéi d'Délai'en da wären. Heiansdo waren d'Délai'en immens kuerz, well immens kuerzfristeg reagéiert gouf. Mir Piraten haten eis dofir, esou wéi d'Oppositiounsroll dat vun eis verlaangt, direkt an e puer parlamentaresche Froen un d'Regierung adresséiert, fir séier a kloer Äntwerte kënnen ze ginn, esou zum Beispill och beim Congé pour raisons familiales. Jo, ech verstinn, datt d'Regierung verschidde parlamentaresch Froen heiansdo nerveg fënnt. Et kascht Aarbechtszäit, et kascht Ressourcen, et kascht Nerven an et muss een erklären. Mee datt déi Froe wichteg sinn, weist, datt eng ganz Rëtsch Ännerungen an de Prozeduren duerch parlamentaresch Froe vun der ganzer Oppositioun zustane koumen. Do wou d'Kommunikatioun vun der Regierung heiansdo ad hoc war an net ëmmer ganz kloer, huet d'Oppositioun duerch Nohaken déi néideg Klorheet agefuerdert. Dat ass konstruktiv Matschaffen, net nëmme kritiséieren, mee konkret a kohärent Konkretiséierunge vun Äntwerte froen. Vill Elteren hunn sech trotz dem Congé pour raisons familiales gezwonge gefillt, fir wärend hirem Congé trotzdeem iergendwéi ze schaffen, dem Patron zu Léift. Esou ass et dann och vill Fäll ginn, wou béid Eltere vun doheem geschafft hunn a sech niewebäi ëm hir Kanner hu misste këmmeren, wat sécherlech weder am Interessi vum Employé nach vum Employeur war. Trotz dëse Fäll kann een awer ënnert dem Stréch soen, datt vill Famillje wärend dem Confinement endlech méi Zäit fireneen haten. Dat wat virun der Covid 19 Kris net de Fall war, well d'Decisioun ganz einfach war, Wien sech mat Häerz ëm d'Erzéiung vu senge Kanner këmmere wollt, deen huet misse Concessioune maachen, entweeder Suen oder Zäit fir déi, déi engem wichteg sinn. Och wann d'Schoule mëttlerweil op sinn, Sou lafen d'Crèchen aktuell nach op Spuerflam, iert se de 15 Juli erëm ganz hir Dieren opmaan. A spéitstens da wäert fir e groussen Deel vun den Elteren erëm de gewinntenen Train-train vun Opstoen, Trafic, Schaffen, Trafic, Schlofen ufänken. Mir sinn der Meenung, datt grad elo no der Covid 19 Pandemie d'Weechen ëmgeluecht ginn, fir eng Familljepolitik ze maachen, an där d'Elteren déi kloer Gewënner sinn an net d'Crèchen. Dofir musse mer Léisunge fir den Teletravail fanne fir eng méi kloer Trennung tëscht Privat a Beruffsliewe kënnen ze encadréieren. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, am Kontrast zu deem, wat dobaussen esou als Rumeur zirkuléiert, kënne sech net just Erwuessener an eeler Matbierger mam SARS-CoV-2-Virus infizéieren, mee, an dat hu mer während de leschten zwou Woche festgestallt, och Kanner a Jugendlecher kënne sech mam Virus infizéieren. Dëst beonrouegt natierlech virun allem Elteren, déi hir Kanner beschütze wëllen. Dat ass e ganz normale Reflex. Dës Eltere brauchen Informatiounen, dass et hire Kanner gutt geet, wa se se an d'Schoul schécken. A genee hei muss een awer feststellen, dass d'Kommunikatioun vum Bildungsministère an de leschte Wochen a Méint net berouegend war. Am Géigendeel, d'Mesuren, déi geholl goufen, ware fir vill Elteren an och d'Léierpersonal heiansdo onverständlech. Se hunn oft zur Veronsécherung gefouert an et war net ëmmer koherent mat den Aussoen, déi vun anere Plaze koumen. Sou huet de Bildungsminister Claude Meisch gesot, et ass kee Problem, d'Kanner an d'Schoul ze schécken, wärend als Wëssenschaftsminister Claude Meisch, d'Uni Studie presentéiert huet, wou ganz kloer en Impakt ze gesi war. Mee da sot de Leit, wéi grouss den Impakt ass a verstoppt Iech net hannert engem Grafik, deen net erkläert gëtt. A kierzester Zäit koum en dofir dunn och, an dat ass déi logesch Konsequenz, an enger Petitioun, iwwer 4.500 Ënnerschrëften zesummen, wou d'Eltere gefuerdert hunn, datt d'Schüler eréischt erëm am September sollen an d'Schoul goen, fir esou alle Risiken aus de Féiss ze goen. Jo, et gëtt keng Vollkaskogesellschaft, mee et däerf een awer och Bedenken, Ängschten net einfach op d'Säit wëschen. Et ass eng Fro vu Kohärenz an der Kommunikatioun. D'Regierung seet op der enger Säit, Maacht keng Party doheem, sidd zu esou mann wéi méiglech, esou mann wéi méiglech Zäit zesummen, a gläichzäiteg, Gi mer aus klenge Klassen rëm grouss Klasse man. Ech wëll guer net den Mérite, de wëssenschaftleche Mérite vun där Décisioun beurteelen, well dofir feelen der Chamber nach ëmmer eng ganz Rëtsch Donnéeë, fir dat kënne wierklech efficace ze suivéieren. Mee et muss een awer d'Fro opwerfen, Ass dat eng kohärent Kommunikatioun? A fir eis Piraten ass d'Äntwert dodrop a kloer Nee. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, an deene leschte Wochen hu mer eng grouss Zuel u Gesetzesprojeten hei misste bewältegen, an déi nächst zwou Woche stinn der nach eng Kéier eng ganz Rëtsch un, déi zum Zil hunn, datt d'Covid 19 Pandemie sech net an enger Wirtschafts a Sozialkris nidderschléit. Fréizäiteg goufe virun allem op EU-Niveau Fongen a Garantien op d'Been gestallt, fir déi europäesch Wirtschaft stabil ze halen. Och déi vun der EU-Kommissiounspresidentin implementéiert Green Lanes hunn dofir gesuergt, datt den Handel an d'Logistik innerhalb vun der EU an trotz zoune Grenze konnt weiderlafen. Alles dat ass essentiell, well vergiesse mer net, d'lëtzebuergesch Ekonomie hänkt dovunner of, wéi gutt et eise Partner an der EU geet. D'Corona-Kris huet der europäescher Ekonomie e béisen Dämpfer verpasst. Bal all Handelsaktivitéite sinn an de leschten dräi Méint zum Stëllstand komm, hu missten erofgefuer ginn a sinn zum Deel nach haut staark duerch déi sanitär Oplage beanträchtegt. D'sanitär Restriktiounen, déi leider, an dat muss een ënnersträichen, hu misste getraff ginn, hunn dozou gefouert, datt vill manner Valeur an eiser Wirtschaft erschafft gouf. Dat erkennt een notamment um Abroch vun eisem PIB. An och d'Prognostiken, wéi se vum Statec an anere Statistikbehörden uechter Europa opgestallt goufen. Rezent Prognostike schwätzen jo eleng fir d'ëst Joer mat engem Abroch vu 6 bis 8 Prozent, jee nodeem ween ee freet. Wat d'Aussiicht fir d'nächst Joer ugeet, sollt een awer nach virsiichteg sinn. Mir kennen d'Suitte vun dëser Kris de Moment nach net, mir gesinn an net wäit genuch, mir kënnen eis just op Hypotheese stäipen. D'Lach am Staatsbudget an an der gesamter Wirtschaft ass also do. A jo, ech sinn erféiert, wou eis an der Kommissioun och nach déi Milliard Defizit, dat Lach, pardon, dat Lach bei der Sozialversécherung presentéiert gouf. D'Gesamtrechnung vun dëser Kris ass also grouss. Dofir gëtt et keng aner Méiglechkeet, wéi mat eisem erspuertene, mat Kreditter, mat immens vill Aarbecht elo dofir ze suergen, datt dat Lach an eiser Ekonomie dozou féiert, net dozou féiert, eise ganze wirtschaftleche System mat sech ze rappen. An do muss ee sech d'Fro stellen, ob mer couragéiert genuch sinn. 2008 hu mer 18 Prozent vun eisem PIB fir d'Bankerettung mobiliséiert, fir d'Banken. Dës Kris mobiliséiere mer aktuell zwësche 14 a 15 Prozent vum PIB fir d'Betriber an d'Leit. Dat ass en Ënnerscheed. D'Banke goufen, ouni mat der Wimper ze zucken, mat bal engem Fënneftel vun eisem PIB, vun eiser Ekonomie gerett. D'Leit musse mat e bësse manner auskommen. Am Contraire, grad elo musse mer also d'Hiewelen a Gang setzen, fir eis Wirtschaft ze moderniséieren, ze digitaliséieren an doduerch ze stabiliséieren an esou nohalteg ze gestalten. Eng Organisatioun vun eiser Economie nom Motto Weider wéi elo muss ophalen. Et wäert elo net duer goen, weider ze maachen, mee mir mussen elo, wéi de Premier dat schonns eng Kéier hei esou schéi sot, weider maachen. Eng zimlech einfach an elegant Léisung ass d'Digitaliséierung vu Prozesser, déi kee Méiwäert zu eiser Gesellschaft bäidroen. Big Data, kënschtlech Intelligenz, Blockchain an d'Automatiséierung wäerten eis Aart a Weis ze wirtschaften an awer och eis Konzeptioun vun der Aarbecht op d'Kopp stellen. Mir sinn also net nëmmen an enger sanitärer Kris, mir sinn och an enger Transitiounsphas, déi eist Zesummeliewen, eis Wirtschaft an eis Definitioun vun der Aarbecht massiv wäert veränneren. D'Digitaliséierung muss de Leit zegutt kommen an däerf sech net nëmmen op eng reng Automatiséierung an een Ofschafe vu Prozesser beschränken. Wou automatiséiert gëtt, musse mer eis awer an Zukunft d'Fro stellen, Wéi kënne mir aus der Wäertschöpfung, déi duerch d'Automatiséierung acceleréiert gëtt, dofir suergen, datt de Staat och säin Deel vum Kuch kritt an domat de Wohlfahrtsstaat weider ze finanzéieren? Ee Beispill, wéi d'Digitaliséierung de Leit kann zegutt kommen, ass den Teletravail. Wärend eng ganz Rëtsch vu Politiker a Patronen zënter Joren enger digitaler Aarbechtsweis opposéiert sinn, krute mer am Confinement androcksvoll bewisen, datt eis Gesellschaft scho laang prett ass, d'Ausféierung vun der Aarbecht ze digitaliséieren. An awer, och hei musse mer virsiichteg bleiwen, Scheinselbststännegkeet verhënneren an d'Aarbechtsrecht esou stäerken, datt keen duerch den Teletravail op der Streck bleift. Gläichzäiteg goufen duerch d'Aspuere vun den Transportweeër mam Auto Dausenden un Tonnen un Zäregaser agespuert an d'Leit haten no hirer Aarbecht méi Zäit fir sech selwer, well se net hu missten zwou Stonnen am Stau stoen, fir vun oder op d'Aarbecht ze fueren. Et geet awer elo net duer, datt een ee Mol während enger Period vun dräi Méint eng positiv Klimabilanz huet. Mir musse konsequent Aktioune fërderen, déi eis Wirtschaft strukturell op eis Klimaziler preparéieren, an dozou zielt d'Digitaliséierung. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, bei der éischter Well hu mer gesi wat e Confinement fir Auswierkungen op eis Gesellschaft huet. Eng weider Kéier kënne mer eis dat net erlaben, alles zouzemaachen. Verschidde kleng a mëttelstänneg Entreprisë géifen dat net iwwerliewen an iwwerliewen et vläit elo schonn net. Wann Entreprisë mussen zougemaach ginn, da brauche mer e konkrete Plang, wéi mer als Stat déi kënnen ënnerstëtzen, datt se eeben esou laang wéi méiglech, esou effikass wéi méiglech iwwerliewen an datt d'Biergerinnen a Bierger, déi do schaffen, net penaliséiert gi fir eng Kris, fir déi se wierklech näischt konnten. Ee Beispill, wat ech awer nach wollt zitieren, Här President, ass dat, vun den Inegalitéiten. Den Jeff Bezos, de Boss vun Amazon, ass alleng an deene leschten dräi Méint ëm 40 Milliarde méi schwéier ginn. Net a Kiloe mee an Dollaren, richtegt Geld. Dat, wärend e klengen Epiceriesbuttek seng Dieren net huet dierften opmaachen. Dëst weist eis och, wéi d'Corona-Kris den digitale Wandel virugedriwwen huet. Mir mussen elo oppassen, datt mer vun där Entwécklung net iwwerrannt ginn. Mir mussen haut schonn de Betriber hëllefen, sech op dëse Wandel anzestellen. Verschidde Secteure wäerte laangfristeg net iwwerliewen, wa mer d'Weechen net richteg stellen. Do komme mer net derlaanscht a mir ginn och net gefrot. Et gëllt elo, den Eenzelhandel nach an der Kris ze stäerken an dofir ze suergen, datt mer alleguerten zesummen, kleng, wéi mëttler wéi grouss Commercen duerch dës Kris kommen. Léif Kolleegen a Kolleegen, et gëllt elo iwwert déi nächst Méint nach villes ze maachen. Mir mussen d'Ouere fir eis Bierger grouss opmaachen, mir mussen oppe si fir d'Iddië vun de Leit, mir mussen d'Biergerinnen an d'Bierger an d'Associatiounen elo un der Gestioun vun dëser Kris bedeelegen. Well nëmme wa mer dat mat de Leit dobaussen zesumme maachen, Da kënne mer dofir suergen, datt kee vernoléissegt oder vergiess gëtt. Dëst gesot, Här President, wënsche mer eis, datt mer méiglechst schnell en Impfstoff fannen an dat Bescht aus dëser Pandemie mat eraushuelen. Bis mer e Vaccin hunn, Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, gëllt awer, Passt op Iech op, passt op Är Matmënschen op. Ech soen Iech Merci. Ganz gutt. Merci villmools, Här Clement. Nächsten ageschriwwene Riedner ass den honorabelen Här Gilles Roth. Här Roth, Dir hutt d'Wuert.